कि यौ भोनू बाबू अष्टमी तऽ काल्हि छै अहाँ तऽ आइए जुआएल छागर लऽ कऽ चलि देलियै आँखि मे अनहरजाली लागल छाव सुझाइ नहि दै छाव हमर बेटा अछि कि खस्सी छै हँ सुझाइया नहि दै छनि हिनका ओह सॉरी सॉरी सॉरी कनी दूरसँ देखायल नहि देल ताहि दुआरे कथी सॉरी कथी सॉरी हो मतलब दूर के नजर एते खराब हो गेल छ जे इंसान और छागर में अंतर नहीं रह गेल तोरा नजर में नहीं हमरा की पूछे छ अपने दूटा लोग के बजा के पूछक ई मनुखक बच्चा लागे छे कि बकरी के बच्चा अयो सुनलिए कपिलेश्वर स्थान से बलि प्रदान के लेल पंडा कसाई ठाकुर तीनू भाई आबि रहल छथिन है है कथी सच में आबि रहल छथिन यार लेकिन ओ तो जेल में रहथिन ने दस साल से दुर्गा पूजा में बेल करा के आनि रहल छन कमेटी वाला सब बहुत सुंदर सँ आ अंधा धुंध छागर काटे छथिन ए, तीनू भाई जे छै से कसैया ठाकुर जी अरे भाई बेल केना भऽ गेलनि एहन कटा कसाई पंडा सबके यार

अरे भाई कसैया पंडीजी सबके जेल केना भऽ गेल रहनि से तऽ पहिने कहू पछिला साल तीनू भाई बलि प्रदान से पहिने तते भांग पी लेने रहथिन कि भरि दिन बलि प्रदान के बाद छागर खत्म भ गेले त भरि गांव में सबक मालक घरे घरे तकनाई शुरू क देलखिन छागर पाठी सबके यार मालक घरे घरे सब सभक भरि गाममे सभक माला घरे घरे छागर सबके तकनाइ शुरू कऽ देलखिन लास्टमे नहि भेटलनि बलि प्रदान करले किछो तऽ साँझमे रौ पोय ततेक भांग पी लेने रहथिन जे गांव में घरे घरे जाकर खस्सी छागर तकने फिरथिन तीनू भाई रौ पोय आ राति में तऽ तीनू भाय स्टेज पर चढ़ कऽ नटुए के काटऽ लागल रहथिन छागर बुझ कऽ तेहन खतरनाक लोग सब छथिन से राव बॉय तते भांग पी लेने रहथिन जे स्टेज पर चढ़ैत चढ़ैत गोर गोर रसिया नटुआ सबके छागर बुझ कऽ तीनों भाई पकड़ कऽ परीक्षा दियावे ला लऽ गेलखिन आ महिखा में मूड़ी फसैबते रहथिन कि कमेटी वाला सब पुलिस के बजा लेलकै हिनका हवाले कऽ देलकनि सीधे रौ बॉय जेहने नाम छनि कसैया तेहने काज छनि कसैया कसैया वाला जे छै से सही में बड़ा खतरनाक पंडा सब बुझा बुझा रहल छथि यार अरे मतलब हद छै यार मिथिला में केहन केहन लोक रहै छै यार वे दुआरे कहि रहल छियौ तू स- करिया तू सप्तमी आ अष्टमी को घर से नहीं निकल है नहीं तो आँय, अहाँके दिमाग दिमाग खराब अछि कि ठीक अछि नहि नहि एगो बात कहू हम हुनका दुआरे हमसभ घरमे बन्द भऽ जाब यौ दुर्गा पूजाके मेला नहि देखू नहि नहि अहाँ एकटा बात कहू कि हमसभ दुर्गा पूजाके मेला नहि देखू हुनकासँ हम डरा तरा वाला नहि छी बुझलियै ने हमहूँ मर्दक बेटा छी देख देख लेबै हमहूँ जे छै से हम तऽ कहै छियौ गामे दू तीन दिन के लेल छोड़ि दे करिया बुझलिही बोले बोले दुर्गा महारानी की जय ब्रह्म बाबा की जय राउ बहन ई तीनू के छै यार ओतऽ भांग के दुकान कतऽ छै एहि गाँव में यौ सबटा चरसी भंगेरी गजेरी सब पंडा सब बनि बनि जाय गेलैए आ गाँवे गाँवे घूमैत रहै छै आ केहन दिन आबि गेलै यार हे भगवती केहन दिन आबि गेलै एतऽ ई ककर छागर छै हौ मतलब ई ककर धिया पुता छै हम एहन जुआल छागर जेना धिया पुता तऽ आइ तक नहि देखने छलियै अरे पंडीजी ई हमर बालक छै करिया कुमार एगो काज करू काल्हि एकरा दुर्गा मंदिर पर लऽ कऽ आबि जायब अरे भाई अहाँ के होइ छी हमर बाबूजी के आदेश देवला यौ अहाँ के होइ छी अरे भाई यह तऽ छथिन बलि प्रदान स्पेशलिस्ट पंडित कसैया ठाकुर तीनू भाई ओइ माँ राउ बॉय यह छथिन ओ पंडित सब क्षमा करब पंडित जी हे हम तऽ मजाक मजाक में बस मुंह से निकलि गेल किछु बात सब ओहि लेल क्षमा कऽ देब पंडित जी हम अहाँके चिन्ह नहि सकलहुँ यार हमरा नहि पता छलै पंडित जी अहाँ सब वएह पंडित जी छियै कोनो बात नहि काल्हि अष्टमी के दिन छै

हम तीनू पहुँचबो हमारा तो दीदी गाँव स्पेशल आशीर्वाद दे लेल अबोध बालक छे पंडित जी क्षमा कर दियो यार पंडित जी क्षमे करे ले तो बजा रहल जियो यार अच्छा काल हम सब छागर सब के क्षमा करबे तो वह संगे तोरो क्षमा कर देबो भले पाँच साल के जेल काटे पड़े से मंजूर अछि हे पंडीजी हे अतै क्षमा कऽ दिअ पंडीजी हम क्षमा प्रार्थी छी हम अबोध बालक छी पंडीजी हमरा से गलती भऽ गेल प्लीज क्षमा कऽ दिअ हम अमादा निकलै छी आब आहा हा हा हा अष्टमी कनिषा पूजा हेतै ओहे के बाद क्षमा करबो भांग पीला के बाद बड़का भैया हम तऽ कहै छी एखने लेने चलू एकरा मंदिर के कोनो खुट्टी में लो जाक बान्हि दय छियै नहि तऽ काल्हि परीक्षा ले बेर में दिक्कत करत यार बहुत जुआल बुझा रहल अछि बियाह भऽ गेल छौ नहि यानी बालक पूरा निखंड छथि भगवती खुश भऽ जेथिन कसैया भैया हम तऽ कहै छी अष्टमी के वेट कथी लए जे छै से करब हम तऽ कहै छी कि एखने लऽ चलू कतहु कात करौटमे गाछीमे लऽ जा कऽ बना सोना लै छी रातिमे निशा पूजामे चिखनाके काज आयत हे पंडीजी हमर बियाहो नहि भेल अछि हम अबोध बालक छी हे पंडीजी प्लीज प्लीज पंडीजी प्लीज यार हमर बियाह नहि भेल अछि पंडित जी समझे के कोशिश करियो यार पंडित जी प्लीज अबोध बालक छै पंडीजी क्षमा अबो तऽ बलि प्रदान बेला छागरो सब होइ छै तऽ की आइ तक छोड़ि देलियै कि ओकरा सबके कहलिए एकरा कहलिए एकरा कि गाँव छोड़ि दही दू तीन दिन के लेल लेकिन नहि आब तऽ दुनिया छोड़ऽ पड़तौ से नीक लगतौ एते काल से गाँव छोड़े ला कहै छलुए आब तोरा दुनिया छोड़ा देथुन ई पंडाजी सब हे पंडीजी हे बहुत प्रेम से पोसने छी पंडीजी बेटा के जे छै से बहुत प्रेम करिया बेटा के हम बहुत प्रेम करे छियै पंडीजी हम निपुत्र भऽ जायब पंडीजी बहुत प्रेम से पोसने छी छोड़ दिअ पंडीजी यार आब कारी मोह भेनाइयो लेकिन हमरा अथी बुझा रहल है यार कारी इंसाने होइ छै ने यार खस्सी जेना बुझि रहल छथि हमरा कारी मुँह देख कऽ कहू तऽ चलो ओ बाबा एतऽसँ चलै छी चलो एगो बात कहू अते कारी केना भऽ गेली छौड़ा से कहू धाव की कहू एकर नानी बहुत कारी छथिन पता ने केना नानी के रंग पर चलि गेलै यार अरे भाई एकटा बात समझ में नहीं आयल ई नानी के रंग पर केना चल गेले यार कारी छै या गोर काल्हि मंदिर लाल कऽ देबै खैर कारी छै या गोर काल्हि आइ मंदिर लाल कऽ देबो की मतलब अरे हमर कहक मतलब छले कि बच्चा कारी हो या गोर माँ बाप के लेल तऽ ओ लाले होइ छै ने की हिनकर सभक बकवास सुनऽ लगला हौ बौ